уонна куйаас ньымнэйэ аһаҕас биэриигэ көрө олорор күндү көрөөччүлэрбит. Эһигини баргытын кэлэн иһэр сомоҕолоһуу күнүнэн итиитик-истиҥник эҕэрдэлиирбитин көҥүллээн. Олохпут сайдарын, тупсарын туһугар бары сомоҕолоох буолукхайын диэн ыҥырабыт. Уонна ааспыт суоппардар күннэрин чэрчитинэн бүгүн биһиги икки хамаанданы хомуйаммыт ток-шоу ток-шоуну таһаарарга быһаарынныбыт. Онон буллаҕына билигин билсиһиэхэйин биһиэхэҕэ ыалдьыттарбыт кэлин олороллор. Бастакы хамаанда уонна иккис хамаанда көрөргүт курдук билигин микрофоммутун холбонун уонна бэйэни билиһиннэрии түһүмэҕин саҕалыыбыт. Үтүө кээһэннин биһи хамаандабыт аата Дрифт. Девиспыт Дрифт это круто, дрифт это драйв, дрифт это мощь. Таһынабыт, таһынабыт уолаттар. Маладьыастар уонна буллаҕына бэйэҕит ааккытын билиһиннэрин, а то маскалаах олоргутун көрдөттөрө уонна билбэттэрэ буолуо.

Ытыс тыаһа уолаттар таһынабыт кыргыттарга, автомедийларга. Онтон Ольга штамп штат пять лет, ага. А мне отзыв. Отзыв Валентина Он бир. он биир сылча. Ытыс тыаһа маладьыастар, эһиэхэ бааҕырабыт. Соппор ааспыт да буоллар, күнүнэн эҕэрдэлиибит уонна барыгытын уонна буоллаҕына көнө суолу күөх уоту баҕарабытса уонна хаһан даҕаны бассынааҕыт алдьамматын диэххэ баҕай дии чара иккис хамаандаҕа бардыбыт уолаттар хамаандаҕыт аата уонна бэйэҕит аапкытын билиһиннэрэҕит уонна Хас сыл уопуттааххытын кыратык билиһиннэриллэҕин. Раз бүкке. Биһи командабыт аата Хара маска диэн. Без маски никак диэн девизтаахпыт. Мин атым Леня диэн. Хаска. Вот.

үлэлэригэр то уолаттар буома куоппардар буллахчыбыт да үлэҕитигэр ситиһиилэри куруук көнө суолу күөх уоту баҕадыххайын Чара уонна командалар билистибит бэйэ-бэйэбитигэр ытыспыт тайын бэлэхтэһиэххэйин уонна дьэ түһүмэхтэрбитин саҕалаан киирэн барабыт. Билигин буллаҕына иккис түһүмэҕинэн буолар ыйытыылар нууччалыы ыйытабыт. Онно буллаҕына бу бопростарбыт буоллаҕына суох Бардарга уонна сомоҕолоһуу күнүгэр аналлаах боппуруостар, ону миэстэҕититтэн хаһытаабаккыт, илиигит унунаҕар бастаан. Миэстэҕититтэн хаһытаатыгыт баалгыт көҕүрээн иһэр. Өйдөөтүгүт да? Өйдөөтүгүт да? Хара мааскалар өйдөөтүгүт? Дьара,

Отут сүкүндэ иһигэр отут сүкүндэ иһигэр массыына мааркаларын суруйаҕын. Сэр тоқтаа, бара подождите.

Ол онтукаҕыт отут секундина болар суруйуман, суруйуман уонна буллаҕына онтукаҕыт хас туоххутун этиэххит уонна бал болар. Чара bir, iki, barda.

Хара Тойота ким эрэ Тойота Ивсон Тойота Волк сиди жуһуруйатахпыла бу эмиэ оннук жуһуруйбуттар һэ тыбы буола гыммыттар уонна Тойота Камери Вокси Ной диэбиттэр Волга Камаз Запорожец Газ Опель диэбиттэр Калдина уонна ким эрэ диэбиттэр вообще биллибэт билигин иккистээн барабыт

Маладьыастар, дьэ, ытыс тыһын бэлэхтэйиэххэйин бэйэбитигэр уон биир бал. Чэ, билигин онно маннык үһүс төрдүс түһүмэхпитинэн буолар. Суоппар массаанын айаннаан иһэн ырыа истэрди, наһаа куруук ырыа истэбиппиттэрдии бары даҕаны. Онон былааны билигин саха дьоно буоларбыт быһыытынан саха эстрада, эстрадатын ырыаһыттарын ырыаларын таайабыт. Сэр, ким ыллыырын этэҕит? Ким ыллыырын? Бу ырыаны ким ыллыырый ди? Эмиэ хаһытаабаккын илиитин унаҕын. Чэрэ, барда бастакы.

Оо, саатар аатын этиңэрэ? Ага, саамай сор Гаврил Николаевич сибэккилэр түһүүллэр. Дальше бардыбыт? Сыһа. Хара маскалар хайа? Хоп сыһа. Истин истин. Анатолий Горохов саамайса биир баал директорга дальше бардыбыт.

Һуох Эрчи, э, уолаттарга шанс кэллэ. Аха. Подсказкалаатылар диэ этин. Бу уонна ситими. Сахами Эрчи Айгыла буолуллар кескини түстүөх каденчара үүттердүс түмэхпүт түмүктэннэ ытыспыт тыһын бэйэтер бэлэхтээди уонна билигин кэлэр күнмэкпит саата набор набору хомуйуу буолар. Мүнүүтэҕэ төһөннүн түргэнин хомуйан бүтэҕин очуннун били. Мүнүүтэҕэ бары турар хаһан хомуйа хотурлаһар. Билигин буллааны маны ыһаллар, ону бэһэҕин миэстэтигэр барытын хомуйуохтааххыт. Манна буллааны биир бопуруостаахпыт сэ, түҥ таҥ оннун манан уhtала, араас сиринэн. Аха,

Дьэ, стоп. Бэйэмэ тэһэни. Икки мүнүүтэ хүрбэ алта секунда иһинэн хомуйан бүтэрдилэр. Ытыспыт тыһын бэтэхтиэххайы. Люба кэлэмин масаха. Билигин буллаҕына бириттэ.

Блин, ага, блин, кыргыттар тахсаллар, дьэ, Валентиналаах Оля таҕыстылар. Дьэ, билигин карате көрө түһүн, онтон Аня таймерын бэлэмнэтэҕина этэр.

Суоппар дьонор бары ырыаһыт буолаллар. Хим биир. Аһаа, музыка естестват ыллаҕат ай булайынан хиҥиччи. Олан буллаҕына манна суоппар сыттарынан ырыалар бааллар. Бантан талан ылбыккытын тахсаҥҥыт манна төрдүн акапельна наһа шүйдүк ыллыгыт. Манна нучалылар бааллар, сахалылар бааллар. Чароволаттар.

Аһаан сөп, аһаан. Биир куплеттаах припева обязательно ылыыбыт. Чара өйдөөн да, хатан ылыыбын диэн сананнын да, чара ойон турабыт, микрофоммутун ылабыт, уонна маны сыанабытыгар тахсабыт, Уонна доргуччу ыллыырыгар Билиэнэ ыллааһын буотах була. Доргуччу ааҕыы. ыллыыр ыра ыллатыктаах. Чара убаастабыллаах куйас тиминнэҥи көрө олорор күндү көрөөччүлэрбитигэр бэйэтин ырыатын аныыр Леонид Романов

Дьэ, күн убастыбыллаах көрөөччүлэрбит эһиэхэҕэ ырыа бэлэхтииллэр Нөмүгү нэһилиэгин автолигилара Дрифт команда Чэрэ Игорь Николаев такси такси маэстро музыку

Маладьыастар олус үчүгэйдик ыллаатыгын аһа махтаныххайын уонна ытыспытын бэлэхтиэххэйин. Манан бүгүҥҥү ток-шоубут түһүмэхтэрэ түмүктэнэллэр. Билигин айыт мүнтэнэн түмүк таһаарыахпыт. Онугу дылы убастабыллаах көрөөччүлэрбит эһиги эҕэрдэ тылын этэригэр сыанаҕа ыҥыраҕын, Нөргүн нэһилиэгин баһылыгын Наум Васильевич Устиновы, Үтүө киэһэни күндү бүгүнҥү ток-шоу Кыттыылаахтара, биир дойдулаахтарбыт леди-хоппардар уонна эр бэрдэрэ эдэр ыччаттарбыт барыгытын бу бу Октябрь бүтэһик өрөбүлүгэр буоларын аайы сыл аайы соппар сыл күнүн бэлиэтиибит. Ол курдук оттон бу хахсы тыаһыныы туруоҕуттан биһиэхэ булган тэрээһиннэр барбахха тураллар, хомойуох иһин. Дигинэн бу тэрээһини улаханнык тэрийэр баҕа санаабар этэ даҕаны кыаллыбакка сылдьар. Биричиинэтэ диэн биллэр. Ол эрэн оттон биһиэхин биир санаабытын түһэрбэххэ иннибит тиэкки баран иһэбит. Ол курдук биһиэхэ манна Нөмүгү нэһилиэгэр суоппарынан үлэлэһэттон буһуппат идэннэн үлэлээн аҕалаабыттарын онно төрдүн бэһис сылыгар юбилейдаах бэлиэтээһин төрдүн бэһис сылыгар бэлиэтиибит ол курдук оттон мен бүгүн манна биһи убаастанар оппардарбытыгар почетнай грамоталар аҕырда уруктаар уонна почетный бу знак тутан турабын онуттан төһө даҕаны дьонум муспатахпыт иһин биир оттон дьон билиэхтээх үлэһит дьон наҕараадаланарын ол чэрчитинэн томмун бүгүн бу дьон көрүүтүгэр знактары аҕан иһитиннэрбин көҥүллэ

Аргыда һуруппутун туттарыахпытын баҕарабыт. Ол курдук оттон манна олортон биирдэстэрэ манна баар эбит. Ол курдук биһиги бу Нэһилиэк депутаттарын уонна бу олохтоох дьаһалта аатыттан эҕэрдэ уруккутун туттарыахпын баҕарабыт Александр Романовичка. Бу биэс оҕолоох аҕа баһылык. Кини бу Тэлигэ ыларга улахан массыынанан үлэлэ тон бээтин үчөйдүк көрдөрө сылдьар оннуттан бу нэһилиэк сайдарыгар, оттон хаһан да аккаастаммат, барытыгар көмөлөһөн диэн онон то биһиги кинини эмиэ бу бүгүҥҥү бырааһынньыгын эҕэрдэлээн тураммыт махтал уруттуттара бытыгы булла. Ол курдук эми эҕэрдэһоруппутун туох баҕар санаабытын этэн тураммыт, туттарыахпытын баҕарабыт. Владислав Спартаковичка, манна Людмила Михайловна Кэргэнова. Владислав Спартакович оттон манна нэһилиэкпитигэр уу бобуруһун баһааран билигин оттон тарбахха баттанар оттон киһибит буола сылдьар уонна оттон бу эмиэ түүн буоллун күнүс буоллун араас түгэҥҥэ оттон биһиэхэ манна нэһиликпитин мин күүскэме буолар бу ойорто оскуолатын

Өссө даҕаны бу нэһилиэкпитигэр билигин биһи дьаһалта тэрилтэтигэр эмиэ тутаах уоппарынан үлэлиидэр Руслан Кимович Матвеевка туттарабыт буолуо. Оннотон бу эдэр жылыттан саҕаттан опытнай производственное хозяйствоҕа үлэлээн баран бу билигин бээтэ кэтэх Ипотеканан үлэлии сылдьар биһи эмиэ киэн туттар уоппарбытыгар Киров Евгений Семеновичка. Оннортон биһи уойбутугар эмиэ ветеран уоппарга бу курдук оройон депутаттарын Советин благодарственный уруктарар туттарыллар Николай Егорович Никифоровка. Билигин Ханалас улууһун баһылыгын почетнай грамоталарын ааҕан иһитиннэрбин көҥүллээн, эмиэ бу оппардар күннэригэр аналлаах биһиги улаастынар оппардарбыт тын награда түһэрэн бу почетнай грамоталар кэллилэр.

Онно уже почетной грамотаны туттарыбыт Виталий Васильевич Пафеновка. Виталий Васильевич билигин отто бары билэрбир курдук Нөмүгүтээге баарны улууспала оттон хооппарынан үлэлейдер. Ону таһынан биһи эмиэ бу тутаах киһибитигэр туттарыппытын баҕарабыт улуус баһылыгын бу почетнай грамотатын Василий Иванович Михайловка. Кини билигин эмиэ индивидуальный предприниматель буола үлэлии хамсы келдер. Оннотон эмиэ бу Нөмүгү нэһэлиэгер бу ми дьаһалта көрдөһүүтүгэр араас тэрээһиннэргэ куруук күүс-көмө буолар Иван Дмитриевич Терентьевка туттарылар. Иван Дмитриевич бу ааспыт хайын баһаар үлэтигэр оттон тыраахтар малтааныга таһааран оттон эмиэ күүскэбэ буолбута онуттан эмиэ дьон сэргэ истэригэр оттон картык бэлэтиэххин баарым улахан махтал ол курдук почетная грамота бу улуус баһылыгын аатыттан туттарыллар биһи эмиэ ветеран уоппатбыт нэһилиэк патриотугар Михаил Егорович Анисовка, өрүү манна нэһилиэккэ араас техникаларынан барытынан бу дьаһалта буоллун, дьоннорго билдиилээн да буоллун, өлүү күүс-көмө буолар киһи буолар. Ону таһынан бу экоферма Туймадаҕа үлэлиир бу опукааҕаттан Түмин оҕор дэхпиттэн үүт таһарын өйдүүн харанныттан

Диэн оттон бу Хуоппарда күннэригэр анаан биһиги бу АБХ кэмигэр Хуоппардары халайан үлэлээн бу гараж үлэтин хамнаһан көһөлөөн кэлбит бу кэнники кылларга учууталлаан билигин бочуоттаах анньаларга олорор биһи Баһылай Григорьевичка туттарабыт. Ону кытта бу улуус баһылыгын благодарственнай хоругун

Удостоверениетын назагын тутан турабын. Почетный работник автомобильного транспорта Республики Саха Якутия диэн. Бу биһиги Сахабыт сирин хааммыт турулхан знага диэххэ наада. Ол курдук удостоверение номером 1128

Онно оттон бу үчүгэй баҕайы нагрудной знактах. Онно оттон иннигитигэр бихемия бу тэрээһини улаханнык оттон болҕомтоҕо ламмыт улахан тэрээһин оҥорон бу оппот идэлээх дьоннорбутун

Уруккаттан бу улахан хаһаайыстыбалаах буоламмыт, манна нэһилиэкпитигэр быыл түспэт түгэннэр өттөн эмиэ баар буола сылдьыбыттара. Ол курдук оттон Авонус, Хеттонус, Авонус, Тоҕонус сылларга манна биһи Аха Республиката улахан рекордтары туруораммыт элбэх убайдарбыт манна улахан үлэни оҥороннор күн баччааҥҥытыттан бие көмөлө сылдьалларыттан бие киэҥ туттанабыт оннуттан кинилэр ааттара ааттаныахтаах диэн санаалаахпын оннуттан бу тэрээһини биһиги инники сылларга дьэс улаханнык бэлиэтээн чиэстээн бочуоттаан дьыыппыттан былааҥҥа барар. Онотон бүгүҥҥү тэрээһиҥҥэ кыттыбыт биһиги кэрэҥэрдарбытыгар, эдэр ыччаттарбытыгар улахан махталбын тиэрдэбин. Онотон ким бэлэмнээх, ким сымса, ким кыайыыга дьулуурдаах ол кыайдын диэн баҕарабын.

Протокол дьүүллүүр сүбэ быһаарыытынан ылбыт баалларгытынан сүүрбэ баалы ылла хара мааска командата аны уолаттар тахсын манна эһиэхэҕэ буоллаҕына кыттыны бу иһин тоһу сурук туттарабыт уонна бу Суоппар убайдаргытыттан хас биирдигитигэр сэмэй бэлэх аҕалбыттара уонна баһаалыста туттараарым уолаттарга диэбиттэрэ. Ону биһи үөрэ-көтө туттарабыт НДК-га. Уонна кэлэҥҥит кыттыыны ылбыккытын иһин махтанабыт. Өссө даҕаны кэлэн Нөмүгү нэһилиэгин култуурата сайдарын туһугар кэлэҥи өссө да кытта тураарын диэн этэбит. Онтон билигин отут сэттэ баллаах Дрифт команда Нөмүгү нэһилиэгин автолегилара кыайдылар. Онно кинилэргэ буллаҕына диплом уонна дыныс маҕаһыынтан подарочнай сертификат биэрэрцэ онно холлаанытын аха уонна ча бэйбэйбитигэр ыспыт тыһын бэлэхтиэххайын аха уонна аһаҕас сикииргэ көрө олорор көрөөччүлэрбитигэр махтанабыт бүгүн биһигитин кытта буолбукутугар ыалдьыман бэйэҕитин харыстанын